Thank you, Cyrus and Amy. Miss Patch, Mr. Bonello, Glenn, Bugeja, Mr. Glenn Bugeja. Eżis, kapijiet tal-iskejjel, u supporting staff ta'kom, u l-allima, u supporting staff tal-iskola kollha. Eżis studenti, Din l-attività minn sena l-oħra issa drajtha u nkun qed nistennieha. L-ewwel nett għaliex minn sena l-oħra naraw kambjamenti. Ma fost l-aktar affarijiet li napprezza f'din l-attività hija s-sens ta' kollaborazzjoni li hemm, is-sens ta' kollaborazzjoni biex tiġi organizzata. Il-kollaborazzjoni bejn il-Kulleġġ San Injazju ma' l-HSBC, The Malta Water Programme. il-kollaborazzjoni li hemm bejn l-iskejjel fi ħdan il-kulleġġ, il-kollaborazzjoni li hemm bejn l-għalliema, mhux biss tal-mużika bejniethom tal-istess kulleġġ imma l-għalliema tal-arti, l-għalliema tal-mużika, l-għalliema tax-xjenza, kollaborazzjoni oħra, il-kollaborazzjoni bejn l-istudenti li f'kull skola jingħaqdu minn klassijiet differenti u jtellgħu kor u allura Hemmhekk qed jipprovdulna l-mużika imma b'mod b'sinerġija bejn il-klassijiet kollha. U mbagħad ukoll il-kor tal-kulleġġ li ġej minn sinerġija oħra ta' tfal flimkien, żgħażagħ, studenti mill-iskejjel tal-kulleġġ. U allura dan bdejt b'din għax għalija din importanti ħafna. Kemm hu sabiħ li nitgħallmu naħdmu flimkien u kemm flimkien kapaċi nagħmlu affarijiet. Bl-inqas kważi riżorsi, hux veru, imma bir-rieda, b'dak il-spirtu ta' tim u ta' kollaborazzjoni biex nagħmlu xi ħaġa tajba ħalli nagħtu viżibilità lill-organizzazzjoni li qegħdin fiha, f'dal-każ Kullett San Injazju. Mela dik hija waħda mill-ewwel affarijiet li dejjem jimpressjonawni f'din l-attività. Imma mbagħad jimpressjonani wkoll il-fatt li minn sema minn sena għall-oħra qed tkomplu tinsistu u tagħtu viżibilità fuq l-importanza tal-ilma. L-ilma li ma nistgħux ngħixu mingħajru, kif smajna anke fil-kanzunetti li smajna t-tfal u ż-żgħażagħ ikantaw. L-ilma li ma nistgħux ngħixu mingħajru, l-ilma li aħna li għandna x-xorti tajba li ngħixu f'pajjiż fejn l-ilma niftħu il-vit u jkollna l-ilma tajjeb biex nixorbu, irridu ma nserrħux rasna li dejjem se jkollna l-ilma u allura rridu nibżgħu għall-ilma. Dik hija forsi waħda mill-ewwel affarijiet li joħorġu. Imma wkoll irridu niftakru li ħaddieħor ħafna pajjiżi u ħafna popli fid-dinja, miljuni ta' nies, m'għandhomx ilma safe li jistgħu jixorbu. Għandhom skarsezza sħiħa ta' ilma, m'għandhomx l-aqqa metodi sanitarji ta' kif jassiguraw li l-ilma jasal tajjeb għand in-nies. U allura jiena fix-xorti tajba tagħna dejjem irrid nemmen li rridu nibqgħu niftakru li mhux kulħadd bħalna biex napprezzaw dak li għandna. Imma ukoll nimpressjona ruħi li b'dan b'dan il b'dil-kampanja li tagħmlu, b'din b'dan il-proġett li tagħmlu kull sena fejn tinkoraġġixxu l-arti lill-istudenti biex ipinġu, qed ningħaqdu wkoll mad-dinja u qed nagħmlu statement bħala Kulleġġ San Injazju, bħala tfal u żgħażagħ minn dan ir-reġjun ta' Malta, qed tagħmlu statement kbir. Statement li jorbot ma' dak li fl-2015 il-mexxejja tad-dinja fi New York, fil-Ġnus Magħquda, fil-kwartieri tal-Ġnus Magħquda, iffirmaw għalih, ikkommettew ruħhom għalih, ikkommettew fuq, ikkommettew ruħhom bir-responsabilità ta' mexxejja tad-dinja, ta' pajjiżi tad-dinja biex jaħdmu ħalli jwettqu fil-prattika l-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda bi sbatax il-mira għall-iżvilupp sostenibbli u mira numru sitta, Mira numru sitta titkellem speċifikament fuq il-kwistjoni tal-ilma u allura kull meta l-Kullett San Injazju jaħdem fuq din l-issue tal-ilma u biex aħna nippreservaw l-ilma, nikkonservaw l-ilma, aħna nkunu qegħdin nuru li fil-prattika, għaliex qed nedukaw fil-proċess, qed ninfurmaw lilna nfusna fil-proċess Qed nagħtu viżibilità wkoll lil ħaddieħor li forsi s'issa mhux daqshekk konxju li aħna għandna responsabilità anke fiċ-ċokon ta' pajjiżna. Għandna responsabilità lejn dik l-aġenda globali, l-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda. U għandna responsabilità kbira ħafna. Għaliex kif għedt, l-ilma ma nistgħux naħduh for granted u speċjalment meta nqisu l-kuntest tat-tibdil fil-klima fejn nafu anki issa mir-riċerki xjentifiċi li ħerġin kemm f'pajjiżna bil-bidliet bil-bidla fil-klima ħa nkunu effettwati u allura kemm aktar u aktar għandna bżonn nieħdu ħsieb. U allura rrid nagħti ħajr minn qalbi lil Miss Paċ. lill-heads tal-iskejjel tagħna, lill-assistant heads, lit-teachers, lill-SAs, lil kull min qed jagħmel din l-attività, dan l-avveniment annwali, qed iġġibuh flimkien u tagħmluh suċċess, għax il-ġid li qegħdin tagħmlu huwa kbir ħafna. Irrid nirringrazzja lit-tfal u liż-żgħażagħ li tipparteċipaw u komplu kunu attivisti, Għeżież żgħażagħ u tfal, qed tkunu attivisti mil-lum ta' dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent imma wkoll ta' dak li għandu x'jaqsam mal-paċi. Tgħiduli imma l-ambjent u l-paċi? Kollox huwa relatat. Min m'għandux ilma li huwa safe qed jgħix f'inugwaljanza kbira. Fejn hemm l-inugwaljanzi hemm it-tensjonijiet soċjali. U allura il-fatt li intkom qed tippreżentaw proġetti bħal dawn fejn qed tgħidulna ejja nibżgħu għall-ilma, ejjew nieħdu ħsieb, x'qegħdin tgħidulna? Qed tgħidulna aħna f'pajjiżna nieħdu ħsieb minn issa Biex ma jkollniex inugwaljanzi, ma jkollniex tensjonijiet soċjali, ħa nkomplu ngħixu fil-paċi. Grazzi għeżież tfal u żgħażagħ li qed tkunu attivisti mil-lum tal-ambjent u tal-paċi u jalla qed tkomplu titrawmu ħalli għada meta tmexxu l-pajjiżna tkunu l-mexxejja għall-ambjent u l-paċi. U fl-aħħar nett, grazzi lill-HSBC li kull sena, u nittama s-sena d-dieħla wkoll, u ta' warajha u ta' warajha, tkomplu tagħtu dal-backup, das-sapport lill-Kulleġġ San Injazju. Jien kburija ħafna bikom. Grazzi.